Essalamu Aleýkum we Rahmetullahi we Berekatuh hormatly watandaşlar. Bu gün men size bir haýyş bilen ýüzlenýän. Hormatly watandaşlar, e, geçen hepde e, Maral diýip doganymyzy e, iki günläp Dubaýyň deportasion lagerinde sakladylar. Onuň sebäbi Birleşen Arap Emirliklerindäki ilçihana Maralyň üstünden arza ýazdy. Näme üçin arza ýazdy, men size häzir aýdaýyn. Sebäbi Maral efire gelip, öz nägileligini bildirýär. Öňem Maral Türkmenistandan nägile bolup gaýtdy, sebäbi Maralyň çagalaryny urdular we polisiýa-da hiç hili çäre görmedi, işiň üstüni ýapdylar. Maralam Türkmenistandan gaýdanda, men hiç indi şu ýurda gaýtjak, gaýtjak däl diýip, özüne söz berdi, hatda çagalaryň şo taýda gaýdasy gelenok. Dagam, kim gaýdasy geler, watandaşlar? Eýe-de şo taýda çagany ursalar. Sebäbi Türkmenistanda çagaň gadyry ýok, çagaň gymmatlygy ýok. Eger-de şolar ýaly Türkmenistanda şo çagalar urmadyk bolsadylar we daži uran ýagdaýynda-da hökümet çäre gören bolsady, maral şeýdip gaty gür gaýtmazdy şo ýurtdan. Ola birinji meselämiz. Indi esasy meselämize geleliň. Indi şol Bular Maralyň üstüne töhmet atyp, Maral hamala küntüçilik edýär diýip, kluba gidýär, zat edýär diýip, arza ýazdy. Iki günläp sakladylar, barladylar. Hemme zady Maralyň arassadygyny, diňe öýünde çagalary bilen bolýandygyny özlerem gördüler. Hormatly watandaşlar, indi Maral Maralyň pasporty gutardy we pasportyň gutarandygyny bilip, bu haramzadalar, ilçihanaň işgärleri şeýdip bigaýratlyk etdiler. Indi meň aýtjak bolýan zadym, watandaşlar, Eger-de Marala biz maddy taýdan kömek edip bilmesek, Maral bir hepdäň içinde problemler bolar we Maraly Türkmenistana deport edip bilerler. Maralyň ştraf tölemeli, ol hem uly summa. Gaýrat ediň watandaşlar, men sizden haýyş edýän, kimiň näme güýji ýetse kömek ediň. Eger-de zekýat beresiňiz gelýän bolsa, zekýat düşýär şoňa. Hiç hili dogan-garyndaşlaryndan hem hiç hili kömek ýok şoňa. Öňki ýoldaşyndan hem haýyr ýok, ne enesinden, atasyndan, onuň bizden başga kömek edip biljek adamy ýok. Şoň üçin watandaşlar öňem biz bir giden işleri etdik. Allaha şükür siziň saýaňyzda uly işler etdik we men ynanýan Maryly doganymada-da kömek ederis inşallah. Eger-de şular ýalak kyn ýagdaýa düşen adama kömek etsek Allatagala-da bizi ýalkar watandaşlar. Hormatly watandaşlar, bul ilçihanaň işgärine men aslynda düşünýän. Bunuň töhmet atyp, birini küntiçilik bilen aýyp, aýyplamagyň sebäbi, belki buň bilýäňmi özünde e, bir içinde bir abida galandyr. E, sebäbi bilýäňmi nälisemkä? Belki oň aýaly, belki aýal dogany şola küntiçilik edip, e, şol ýaly işler edendir we şolam içinde kin galyp, aýal maşgala şol ýaly töhmet atandyr. Näme etjek watandaşlar, görýäňiz-ä, biziň ilçihanamyz gaýtam öz ildeşlerini, öz watandaşlaryny daşary ýurtda goramagyň ýerine şular ýalak başga ýurduň polisiýasyna utanman töhmet atyp, özem küntiçilik bilen aýyplaýarlar watandaşlar. Indi görýäňizmi, bigaýrat hökümedi muň badygyny ýene bir gezek subutnamasy şul. Bize şul aýyp ýeter watandaşlar. Indi watandaşlar. Marala zekýat düşýär watandaşlar. Maralyň ýek özi, iki sany çagasy bilen hiç kimi ýok. Şoň üçin gaýrat ediň, Allaň hatyrasyna kömek ediň. Kim kömek etmek islese, meň bilen habarlaşyň. Birek-birege kömek edeliň. Şu kyn günde dogan-dogandan geçen wagty birek-birege kömek etmeli watandaşlar. Janyňyz sag bolsun. Allah Taala bizi özünden başga hiç kime mätäç etmesin. Kömegiňize we goldawyňyza garaşýan. Sag boluň. Essalamu aleýkum we rahmetullah.